April ni sawmhnih leh pakua zan a ni a ni ve thung a inkhawm banah khanin umm kan unau ho leh uma mitin in khan noodles kha kan ei ve kha a tul ta pasalna chuanin momo frozen momo nia ka siam tur hi farm veng lawng daih a mi nia chuanin tui rapthlak lutuk-- Pe khat hi zahnih man ania maw peace sawmhnih vel niin ka hria awm kha chuanin awi ka tlan chhe a tel saree ka hlau a chuan tel hi a ngai tam over lo a duhmawm dan zir kha ania chuanin umm momo hi ka vawi khat kan nana hei frozen ang hi ka thiam vak lo a ka ti ut deuh palh a ka ti palh tak tak. chhan chu dang kha ka vil lel tawk a chuanin ihh mahse a ut deuh pawh khan a tui zawk a tui zawk tih ah a tui zawk ti tur pawn a dang ka rei lo a a tui ka ti a ut vang khan a tui lo pha lo ka ti nan ni chu chuanin hmarcha a chhawm a aahh a lehlamah khianin ka thil chhumna tur khi. Khimi khi nia two PM nia spicy chuan chhawm chhawm chhawms kha nia ka lam thiam lo ta khi khi ka chhum dawn a ah pasman ah ka ei dawn a ha ih ka ei dawn pawn lo kan ei dawn a chuanin momo khi umami min lo sipawm sura khi ka ti u deuh pal ka ti kha mawm. Chuan tui khi ka chhuang zau ta char char a chuan chu tunah hian tui sem hi ah chlorine rim hi nam deuh thin vang hian tui hi infim khur a ngai a so tha deuh a tih ngai em em chuanin spicy khi ka thlak hmasa ber a ulh kiah kha ka tum tak ngial a ka thei lo a chuan sei lutuk in kan ei phah dawn a chuan chumi zah khi khi chu ka ulh kiak thei a chuan--

Tichuanin Tun han ka kal pah a, ui kha ka aw kha a dang let daih dan. Khimi leh ui ni zan ka chu maw, tun hi ni min a ni tawh a, ni min a ni tawh a tih a, ni sawm thum a ni tawh a, ka che chhe lutuk a ni chu, ka thil tih engkim khi ka che fuh lo kual vir ve. Kima hei, ka enjoy lutuk kha, ka hlim lutuk kha awm ngaina kha ka hre lo ta a ni chuan. Chuanin engtin nge kawrlum a hak te min lo ti thei a, chhan chu khua khi vawt. a vote tia ka phun loh a vote hei ruah sur vang hian a vote ve deuh a chuanin spicy kha a hmin ve deuh hnuah khanin a sauce tih vel te kha an thlak te te a chuan lehlam ah khian kan arsa kan chawhmeh bang ti tawh mai ang aw tiang kha ka thlak ka thlak tel a hrang lei lek kan kang sa leh sek a. Aaa video khi tlem a ka tih chak deuh loh chuan a rei dawn lutuk a ke mahzua khian video rei lutuk hi ka en peih thin lova han ih ka ti tak deuh ta chuba tunlai mi chu thil nghah hi kan en rei thei lo ve ta hrim hrim a chuan ka chawlhsawm kha va chhing ve kha in lo ti ta a comment ah khanin chhan chu ka chawlhsawm khi ka tan sual a ni hahaha taktak a ka tan sual lawm aw ka chawlhsawm khi hei. a zuah hak tum ve ni chu mahse ka zuah leh thei ta thlâwt lo va hei naupang lai aṭanga chaw sam lo nei ṭhan ka ni bawk se a ka zuah thei ngang lo va chuvang chuanin ka lo tan leh ta mai a chaw sam sei ka ti thei loh ka ti vak thei loh vangin chang hian ka tan tawi deuh mah mah ṭhin a chuanin spicy khi a lo hmin ta a a. a mixer ho a mixer te mai mai kha a sauce ho te ka telh a chuan cake ka telh leh a tichuan ka hmuh ang pakhat pahnih vel kha seaweed kha kai kahin se a tui lo rap thlak tawk ringawt chuanin kan lo ei tawh ang tuna kut kha hmeltha ho kut an hmeltha hlawm lutuk kan an an kut ania camera dahna hi ka nei tha lo thei tuk a min lo hrethiam dawn nia nihna anga lan hni a ngai tawp zel a. Thil ei dawn chuan a khu vuk a khu vut mai umm aa sawi tawh ka thei nghal daih kei thil hi ei chawk chawk hi ka tum ve lem lo a ka ei thei tawk ang hi ka ei a ka ei thei bak a puar hi chu ei vak pawi ka tum tawh a chuang a chuvang chuanin ei hlawih hlawih ang kha ka ni lo a indan te pawh min lo thiam dawn nia. Video hmasa lam a kan lo sawi tak ang khan ka tlai chhuak zin kawng hi a bum boh chik chhing chhe chho kual ru ra ve lutuk a ti ta reng aw tlai hriat nih tirh phat a chang khan ho te te an nia ho te te ang khan hei dam lo ve beuh beuh a nih chu mam chuan thau thei ta reng reng lo va chuanin ih-- Ahh October vel atang khanin tlem khan ka kan la zual ve deuh a chuan hostel te pawh kha awm tha muh mai theih loh in ka awm a November leh December ang phei chu hostel kha ka awm lo ang tawp a nia chuanin ih November ni sawmhnih leh pasarih nge hniruk vel ang khan u ni damdawiin a han ka lut a hniruk a ni lo ni sarih maw hnihriat vel nia damdawiin a han in kan lut a Christian hospital Serkawn Lunglei ah khamam. Chuanin ah Doctor Sangtea kha min enkawl a, ka zin kawngah khanin hnai leh thi tih vel ang kha a lo keng a chuanin ka rilpui te kha a lo vung rilpui ni maw leh ka hre thawh lo chumi te chu a lo vung a min zai dawn em em min zai dawn khan ka rilpui vung tih kha an la hre lo chuan min zai khan a vung tih kha an hre ve chiah a chuan chumi vel te chuan han pelh an han-- a han peih nel nual a chuanin ka han chawl leh tlat a chuan kum tel han hmasa kha ka lo lut ve ta ui ho chu a han keima kha hi stress nasa thei tawp ang kha a hlim lutuk mah se keima hei mahni tawk a rilru habuai ve ang deuh kha ka ni ve ta chuan ui mawhna hrang hrang ka tawk a ka lunglen chuan ka chham vak vak zia ka thiante bulah hian he he. Ih kan class kal hruaf bik kha kan tam vak lova ih kan inkawm nel hlawm em a kan in hei kan in ngaih ngaih ngei ngei ka hre hrang lo leh tawh chuanin kan vaiin hundred percent kan pass maw kan faiin kan pass a lawmawm tawh chuan tun mani khi miss mite hi lo thleng a lo che let ui.

Kan lo ei thin a ni. Umm Aaa youtube hi nuam hi ka ti ve reuh maw tiang a video lak vel te hi ui veng chheng leh tawh chu thenawm ho ih nuam hi ka ti ve reuh a chuvang chu nia tiang a video te hi ka lo lak ve thin ui kha ut vek ka mawhmawh kal mahse tui a tui lohna awm lo umm eh eh eh hei ka sawi tur ka thawih nghal. A hmasa deuh lama ka video te khan in invek lo vlog lai tih vel te kha awm a mahse hetiang ka kawngpui a camera a ken rang hu hu thei tlem khan ka zak ka zak ve thin a ni chuan chumi vang chuan ka ngam chiah lo deuh a youtube ah leh instagram tih vel ah khan kan veng hian page kan nei deuh vek a min lo en mai dawn nia ka video te hi in lo en thin a ka lawm tawp hei ka hmu nawm lo ve ropui bawk sia sawi dan tur te hi comment dan te hi ka thiam lo a ka lawm a ka lo en zel rawh ka lawm. Min lo comment anga min lo share anga min lo like anga lo subscribe sangha hlawm.

Tichuan meizai bung te pawh a nung chungte an then an paih a heta hi ka ngai mawh ka ngai mawh ve deuh anih chu mam chu chu vidia ka vidia ho in a en ve thin ni chuan khawngaih takin bawlhhlawh bawm ah i lo peih hram hram dawn nia a i lo paih hram hram dawn nia chhung chu faina kan sawi kan sawi a a di hnawk tu kan nih leh si kha chuan in a ziah loh dawn em mai chuvang chuan in-- Ahh kan tu kan fa kan thian te pawh lo hre leh a tia kawngpui a kalh a kawng kalh lai ngei ngei te a chi nai te mei zal bung te an lo pai te hian ka thin hi rim er er zel a nupui nutling lian deuh chu a ni lo a khau hrep ang hi ka ti thin a mahse ka lo ni bawk si lo a chuanin umm. Chuanin hei Shikhar eina tui sen hem huam tih ang te kuhva eina tih ang te kha ui bangah te hian chhak leh tawp zel tih ang kha a chhing tawp ei thil ei lai mahni se ka sawi dawn a mawi loh hnam dang te an lo kal thin a. hei hnam dang pawn an ti tho nasa chungin vai te tih ho pawn mahse mizo chuan ti ve ti vak tawh lo ngu sim hmak a tha dang hi chu ka vei ka vei thlawt ka ngai ka ngaisang teh chiang lo eng ang pawn in zir sang mahse mawm ka ngai ka ngaisang lo video tawp dawn ka sawi zo hman lo bai.